Ange pyhare, ho'ami mokõi mbyja oyvymbokuáva Naranjito távape. Adolfina, mbya guarani ha imembykuña ipuru'akýva, hi'arapáy va'ekue upe yvýpe, ohechami hesatee rupi upe mba'e ojehecha'ỹva gueteri araka'eve, mamovete. Adolfina, kuñapaje ipokatu ha iñarandúva, oikuaa porã upe ojehúva ndojehureiriha. Ha'e niko kuña paje hekópe rasãntema imba'ekuaa. Upéicha rupi oisãmbyhykuaa tekove ha'e oikuaahaichaite. Paje rehe ñañe'ẽ ramo, upe máva ipajéva ojeporeka va'erã hemikotevẽmby rehe umi tenda ipotĩveha rupi, yvyguy hypyveháre, itakua kañymbyha rupi, ka'aguy kirirĩha rupi ha ysyry ymaite guare osyryha rupi. Ko'ã mba'e rupivénteko ombokaraku, omokãngue, omboho'o, ombopire ha omoakãrague. Néimane katu ombohekove ha omohembiaporã ñe'ẽ marane'ỹ rupive. Ko'ã ñe'ẽ ánga ipokatúva ymaite guive oñembohasa ojejúvo itujavévagui imitãvévape, sykuéra rupive. Sy, sy jarýi, jarýi sy ha jarýi sy jarýi rupive. Isyrye guivéma voi ndajekoraka'e Adolfina imba'ekuaa. Ha'e ha'e rehe iporavopyre, itávape ojehechakuaa ha oñemomba'eguasu ichupe ojapopaite rehe umi ikatu'ỹva jepe. hasývape omonguera, oñembyasývape ombovy'a, ndokyvéiramo omongy, okyetereíramo omombi, yvytu pochýramo ojoko, ojoka térã ojokuái tape ambuére. Iñarandu añete ha ikatupyry rupi heta mba'épe, ja'e porãséramo, Adolfina rire, Adolfina jey. He'iséva ndaipóriha ha'éicha isỹi ha iñarandúva. Oĩ porã rupi yvateguakuéra ndive ndahuvichái. Upéicha rupínteko ojapokuaa heta mba'e oñeimo'ã'ỹva ha ombojokupyty hekopete yvypóra ha tupãnguéra. Ho'aha ára guive mbyjakuéra Adolfina ndaipy'aguapyvéi. Aipo jeko upe pyhare guive iména amyrỹi ojehechauka ha oñe'ẽ ichupe iképe, ijapysápe, tomoingove jey je omano mavakuéra apytégui. Chemoingove jeýna, chemoingove jeýna, chemoingove jeýna, chemoingove jeýna. Upéva omondýi ha ombopy'aropu ichupe. Mba'éiko ko ha'e noporomoingovéiva gueteri araka'eve? Ndaha'éitaramo, omoingove jeýramo guare ku guasu ra'y ojuhuva'ekue omano mbotaite ka'aguy rembe'ýpe. Ha ko mymba ndajeko, opu'ã ha okañýtamavo ka'aguýpe ojeremi aguara guasúpe. Adolfina, naipohãiguirei, oñembopy'aguasu ha oñemoĩ omono'õ oikotevẽmíva ipajerã. Ndajeko oñemoĩ iména amyrỹi retekue rovái. Upépe, kambuchi yma ryepýpe, kuimba'eretekue oñembyapu'a ku mitãra'ymícha. oñemocha'ĩ mitãmi ojevyse jeývaicha isy ryépe, iñe'ẽryryiryrýi rehe ndaje. Adolfina oñemoĩ omombe'u umi ñe'ẽ ymaite guare ha opytareímava. Upévo oñehendu pytũmbýpe hyapupáramo umi ñe'ẽ yma ymave guare. Yvyguy guive iména oñandupaite, ohendu umi opuka, hasẽ, ipyambu, ipytyryry, osapukái, opurahéi ha ojerokýva. Ikambuchi guive ñemo'ãnteko ikãva la múndo ku mitãra'y oĩva isyryépe ramoguáicha. Opa je'apopáma rire, imenaretekue oku'e ñepyrũ, upévo oñekambuchijoka ku yma isy imembyryrujeka haguéicha ha'e heñóitaramo guare, ha oyvyjokávo oñemyakãse osẽmbaite ha opyrũvo yvy apére, ohechakuaa oikove jey hague. Ág̃a katu upe javete Adolfina oñemondýi, yvyguýpe amyrỹinguéra ojepokajoa avei ikambuchípe, hyru guive ñemo'ãnte peteĩteĩva ojesareko mbaretéva. Oiméta nune ipochýterã oikovesejey rehe avei upe kuimba'e oikovejeývaicha, kirirĩ okirirĩháicha hypy ha ipohýi, ha Adolfina ohechakuaa opokóvo opoko'ỹ va'erã rehe, omombáy hague peteĩ mba'e ogueropu'akakuaa'ỹtava araka'eve. Naranjito távape ojehu va'ekue oikundaha yvytúicha. Herakuã ha ojekuaapaite sapy'aitépe, néima ne katu ipochyjoa lo mitã. Ojesapukái ha oñepu'ãmba Adolfina rehe. Híjole, ópale, híjole, ópale, híjole, ópale, híjole, ópale, ókicha, ókicha. Mba'erã añápa ndajera'e ojapo upe ojapóva. Nandereresói reporomoingovévo. Ojesapukaimimiete. Reporandurãeva'erã mo'ã ñande pa'i ka'aguýpe ha ñande tekoa ruvisápe. Ojesapukaive. Kóva ndaha'eiséne ne ména amyrỹi. Omanova'ekue ndaireresovéima oikovévo. Ejukajey, ejukajey. Ojesapukaipa. Umi ñe'ẽ hakua ha haimbéva oporoapysanupã táva tuichakue. Adolfina anga noñeñanduvéi, osaingorei yvytúre, naiñapytu'ũvéi, naiñakãraguevéi ha na'ikũvéi. Iñapytu'ũ, imbaretete ha hesakã va'ekue yma ityaipaite, ikangypa ha hesaraipa opaite mba'égui, ha ivaiveha reíma ombojevyséta he'õngueryrúpe ha ko iménakue omoingovejey va'ekuépe. Kóva ko káso ñemo'ã naipohãvéimava, ja'e porãséramo oĩma hykuerãme. Ha ko kuimba'e omoingovejey va'ekue ko'ág̃a ndahuvichavéi. ha'eháma upe imbareteve, iñaranduve ha ipokatuvéva, hesaraipáma hapykuerégui ha ohasaita va'ekuégui omano aja pukukue. Ha'éntema upe ipyahuete ha oikove pyahu jeýva. Ára pukukue oiko hoy'u, okaru, oke, oguata, opuka, osapukái, oporombojaru ha opurahéi lo mitã apyte rupi. Ha'e avei peteĩve tavayguakuéra apytépe. Katu oreko ijehe peteĩ mba'e oporombopilloháva. Jepe mohetia'e asyete, hesa rehe ojekuaa peteĩ pytũmby ijapyra'ỹva, ipore'ỹhápe yvypóra rekove. Adolfina ndaipokatuvéimava ko'ág̃a ha omoirũva ichupe imembykuña hyeguasúva oñeñandu oĩmaha jaguarete jurúpe. Osẽma katu ohopa hese. Jepémo ndohoséi upe táva ohayhuetévagui, heñói ha oikuaa'ypyhaguépe tekove ha paje rape. Ohopa hese hikuái oñondive tavusúpe, tenda oikuaa'ỹ ha iñarõitévape. Adolfina ohechakuaahápe mba'éichapa hi'arapy ypykue oñyñýi, ohechakuaa avei mba'éichapa ojevy peteĩ japu okakuaaverei ha ivaivereívape ko'ẽrei rehe, ha ojehe'apaguasu hápe opaite mba'e. Pyhareve peteĩme, aremi porã riréma Adolfínape ojegueraha tenda oĩ haguégui. Kuimba'eaty ijao yvyrarogue pirukueguigua ha oñembohovasa y urukúva ojuhu chupe semáforo mátape. Ichupe ha imembykuñáme oraha hikuái mbaretépe. Ku oñemondoro ramo guáicha ñana rei kokuégui. Upévo hesakã ichupe ko arapy ha'eha peteĩ tenda iñarõ ha ipy'a hatãva. Ha ndaipóriha oñemoĩ ni ipu'aka va'erã hese. Kuimba'e kuéra oraha jey ichupe Naranjito-pe. ojojuhu jey haguépe imenakue ndive, ha'ete voi omoingove jey va'ekue ikambuchígui. Upe távapepa ko ha'e upe mburuvicha, imbareteve, iñaranduve ha itaryryivéva! Ndaipóri jesáke ni chíki he'iva'erã ichupe. Kakuaa omanda. Ha'ete voi he'i ojegueraha hag̃ua Adolfina-pe ysyrýpe. Tove toñemoñapymi ha toñemboy'upa ha ág̃a upégui tojehapy tatarendy guasúpe, ikusuguepa peve. Upe pyharépe, ojuka mboyvemi hikuái kuña pajépe, tavayguakuéra oñombyatypa tata rendy guasu jerére. Upépe ojejeroky, ojepurahéi ha ojesapuka isoro. He'imínte hikuái upéichape omuñáne hag̃ua upégui omanoramóva angue. Ñasaindyvo jajaipa araka'eve ramoguáicha, imimbikuépe oitypeipa pyhare rugua, ha vaicháinte mbyjakuéra oñomoirũmbaguasúva ojehechapotávo mba'e porãite. Upeichaháguinte, tapichaita apytére, ojehecha peteĩ ta'anga guasu oporohesareraháva. Upe ta'angápa ko ñemo'ãnte opyrũpyrũva iñakãra'angáre, upeichaháguinte ojehuku oñeimo'ã'ỹva. Umi mokõi mbyja ho'a va'ekue yma naranhítope opu'ãmi jey. Ojupi ndaje ohóvo yvýgui, ojeporeka araru'ã rehe ha oñemohenda jey hendaitépe ku ymaguaréicha, Táva tuichakue ndajeko okirirĩ itáicha, upévo yvagapy omimbipa ha ohechapekue pe ñemo'ãnte he'íva oñepyrũ pyahuete jeyha opaite mba'e. Adolfina ha imembykuña hyeguasúva upeichaháguinte ipy'ajera tuichaháicha, omaña ojuehe ha hasypevete aremi porã rire oñeandu hikuái ipy'aguapy añeteha Péichape opaite mba'e ojehu va'ekue opa rei yvytu rehe, ku kerasy vaícha. Naranjito-pe ojeikopa jey yma guaréicha, ha Adolfina jepiverõ guáicha oguata jey ihentekuéra apytére. ipokatu ha ijyvyrayhu akóinte ha'ehaichaite.